Dwi'n aelod o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a dwi'n astudio yma yn y Drindod Dewi Sant. O'n i'n eisiau mynd i'r rhywle rhy fawr, um, felly unwaith eisiau ddod yma a cwrdd â'r bobl, ardal Cymraeg, pobl yn siarad Cymraeg, pobl jyst yn andros o ffeind yma, nes i benderfynu syth fynd a dyma'r lle i fi. Mae'n bosib wneud uh, 100% o'r gwrs uh, drwy gyfrwng Gymraeg. Um, y flwyddyn gyntaf, y Cymraeg ydy'r unig um, Yr, wel, yr unig uh, ffordd ti'n gallu gwneud y pynciau drwy'r iaith, dim ond drwy Cymraeg. Wedyn, yr ail flwyddyn, ti'n cael pigod y modules, um, ond i fi'n bersonol, uh, Cymraeg fydda'n gwneud drwy gydol y cwrs. Um, wel, iaith gyntaf ydi o, iaith naturiol. Um, dwi'n mwy gyfforddus yn y Gymraeg na'r Saesneg, ac uh, felly mae'r um, pres mae dwi wedi derbyn yn mynd fod yn fydd iawn i mi brynu llyfrau Cymraeg ac uh, i astudio drwy fy nghyfrwng naturiol sef y iaith Gymraeg.
Enw i Gareth Taylor. Rwy'n astudio deirfyrth fan hyn yn Abertawe a rwy'n aelod o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Um, mae astudio rhan trwy Cymraeg yn agor opsiynau. Wrth uh, saith mis fi wedi treulio fan hyn yn Abertawe, fi wedi gweld bod yr opsiynau ar gael trwy Cymraeg lot fwy eang na beth sy'n gael trwy Saesneg. Un o'r modiwlau fi'n neud trwy Cymraeg yw um, amgylchedd Cymru. Mae fe mond yn cynnwys um, darlith trwy uh, dull fideo, lle mae uh, darlithydd o Aberystwyth, Abertawe a Bangor yn dod at gilydd a maen nhw'n neud um, un fideo. Um, mae pob darlith wedyn cael ei drosglwyddo i pob brifysgol sy'n neud y modiwl un, sef Aberystwyth, Bangor a Abertawe. Um, Mae'r modiwl un wedyn cael ei roi ar y gwefan y porth Mae wefan y porth yn help mowr i ni gan bod um, amodiwlen ni'n neud trwy Cymraeg a pob darlith cael ei roi ar hwnna gyda erthyglau trwy Cymraeg, um, gwersyllifrau, snippets o gwersyllifrau trwy'r Cymraeg a unrhyw beth arall fydd o'n helpu ni.
Enw fi Meleri Jones, rwy'n aelod o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac dwi'n mynychu Prifysgol Aberystwyth. Um, nid ydw lawr i Abertawe i wneud um, modiwl methodoleg maes, Cymdeithas. Um, ni'n cael y cyfle i gwrdd um, a bobl ysgolion eraill sy'n astudio ar un modiwl yn ni. Um, ni'n cael y cyfle i fynd i'r amgueddfa a mynd ar trip mewn cwch uh, prynawn hyn. A um, byddwn ni'n cael cyfle i bod allan ar tir fori um, fel testio pryddoedd a
Dwi'n aelod o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yma yn Prifysgol Morgannwg yr Atrium. Fi'n gobeithio mynd mas i gweithio mewn uh, y diwydiant Cymraeg pan fi wedi gorffen prifysgol, felly mae fe'n dda iawn i cadw iaith fi yn mynd, uh, bod, oherwydd o'n i'n siarad lot o fe yn ysgol uwchradd, um, ond amlwg ni'n dod i prifysgol, mae'n mynd yn tipyn bach yn llai, ond drwy astudio drwy gyfrwng o Gymraeg, mae fe hefyd yn uh, cadw fi gallu siarad Cymraeg gyda tutorion a pethau fel ni, a hefyd uh, gwellhau